Yw yn ynnen neu Apis mellifera os ych chi moyn bod yn fanwl gywir. Dyma heb os yw un o'r pryfed pwyseca i ni fel pobl. Ac mewn cyfnod le ni'n colli lot fowr o ddolydd a blode, ma achub yw yn ynnen yn bwysecach nag eriod. Pam? Wel, ma nhw'n beillwyr, neu pollinators. Ma 90 y cant o blanhigion gwyllt a 75 y cant o gnyde'r byd yn ddibynnol ar beillwyr. Mewn coetir cymunedol yn Aberdâr mae Dafydd Rogers yn cadw ei gychod. Wel am le perffeth, heddychlon, tawel i gadw gwenyn, Dafydd? O, yndyw e, mae'n hyfryd, a'r gwyrddni a gen i'r sŵn cân yr adar a'r hen, hen goed 'ma o'ch gwmpas chi gyd. Ers pryd 'y chi 'di bod yn cadw gwenyn nawr? Wel, bues i'n helpu hen foi yn dysgu daith y bys, o'dd e, a o'dd e 'di bod yn cadw gwenyn ers rhyw 60 mlynedd. Yym, a fe ddysgodd e i fi, yn raddol. A fy hun, fi 'di bod yn cadw gwenyn yn yr ardd gartre am ryw dair blynedd nawr. O ran yr hyfforddiant, heblaw help wrth dai, dai, dai the bees, yym, oes lot o hyfforddiant, faint o ddysgu sy angen i gadw gwenyn? Os oes unrhyw un yn moyn cadw gwenyn 'i hunen, bydden i'n annog nhw wedyn i fynd ar gwrs Mae yna sawl gwrs i ddechreuwyr, jyst i ddangos beth yn gwmws ti eisiau wneud, a mae'n rhaid parchu'r gwenyn wrth gwrs. Dwi'n dysgu bob dydd, a mae pob un sy'n cael cadw gwenyn yn gwneud yr un peth. A fi'n credu bod y gwenyn lot yn fwy clever na fi, a mae wastad rhywbeth gyda nhw i ddysgu. Wel, na fi wedi cadw bant o'r gwenyn mor hir ag o'n i'n gallu. Oedd e'n bryd roi'r siwt mlaen a mynd at y cychod. Iawn ni amdani? Barod i... Iawn. gan obeithio bod ni ddim yn mynd i cael ein pigo. Ni'n eitha saff fi'n credu, yndyn ni, yn y gwisgoedd 'ma? Mae'r mae'r gwisgoedd 'ma'n saff iawn, ydyn. Faint o wenyn chi'n meddwl sy mewn fan hyn i gyd? Wel, mewn yym mewn cwch iachus yn yr haf, mae lan i 40, 50 mil. A wedyn ma'n... 40, 50 mil? Ie. A pryd fyddwch chi'n tynnu mêl wedyn o'r cwch? Fyddai'n tynnu'r mêl Yym, unwaith y flwyddyn ym mis Awst, a dwi'n gallu gweld ar yr un 'ma, mae'r, mae brwd mewn fan hyn, so mae'n dangos bod y frenhines wedi bod lan fan hyn. Waw. Waw, drychwch ar faint sy'n fyna. Mae hwnna'n llawn mêl. O Aberdâr yn fan hyn i Ddyffryn Aman, le mae Emyr Jenkins yn dilyn ôl traed ei deulu ac yn dwlu ar gadw gwenyn. Oedd y ci yn cadw gwenyn cyn yr amser un nôl yn amser y rhyfel yn y pum degau, a amser ni wedi naw mlwydd oed roedd e llyfr i fi, Bee Keeping, wrth JG Diggs, a un o'r llyfrau gorau am cadw gwenyn o hyd, a darllenes i hwnna a oddi ar y diwrnod ni rwydi eisiau cadw gwenyn. Amser hyn o'r flwyddyn yn enwedig, mae'r gwenyn yn moyn heidio, swarm. A mi mewn pob wythnos, pob saith diwrnod os gallwch chi, i weld os ydyn nhw'n trial paratoi i heidio, a wedyn i trial diswaddo nhw ddim i heidio. Wedyn, neud siwr bod digon o le iddyn nhw, achos ma' nhw'n... os os dim digon o lle iddyn nhw, ma' nhw moyn heidio ta beth ni. So, fwy o le wedyn ni, le le i'r gwenyn, a mwy pwysig, lle i'r mêl. Ar ben y mynydd, nes ymlaen, yn mis Awst, bydd y grug yn dechrau blodeuo, a mae mêl grug yn hollol wahanol i, i mêl blode. A wedyn ni, o fis i fis gyda chi, amser yn y flwyddyn nawr, wel, y mis diwetha, oedd y chi dant y llew. Mae mêl dant y llew yn hollol wahanol i'r mêl sy'n dod ar ei ôl e. Os rhywbeth gallwn ni wneud i helpu'r sefyllfa, beth gallwn ni wneud i helpu'r gwenyn? Wel, Mae pawb yn gallu gwneud rhywbeth, o dyfu, edrych mewn i'r math o flodau a planhigion a phethau chi'n tyfu yn yr ardd. Mae lot fawr o flodau gwyllt a blodau eraill. Mae'n ddigon rwydd i wneud yr ymchwil a ffindo mas a plannu rhai o reina yn eich gerddi chi. Mae rhaid fi ofyn i chi, chi'n lico mêl? Gobeithio bod chi yn! Dwli arno fe, wrth gwrs. Ar beth chi'n bwyta mêl? Popeth. Popeth, gyda phopeth.